Aw le ti bai le. Hei kan han hriat chak chu underground ah khan i thawh hlawk i ni kal nasa hle mai tih te kan lo hria a, tin i chanchin hrim hrima hi mi hrang hrang ka atanga kan lo hriat danin papui tak mai i ni tih te pawh hi kan lo hria a, chuan kan han hriat chak hmasak chu East Pakistan ah khan engtik kum nge in chhuk Tih te leh maw? Eng tikhunin nge in chhuah san leh eng vanga chhuah san nge nih in nih tih te pawh kha han sawi hmasa ka chak awm riau mai. Eeh.
Nia, nia in sawi hmasa ka khah. Kan Sir i lawk angah hei under ground chu kan ni ve a, kan thian te ho thlazan hnuaia tihian ral kahna hmunah pawh a huai kan ni miah lova kan hotute thu thu a, Kual vel mai mai kan nia, engmah kan nih lo a, maherawh chu kan hlut ve nai rawh chu, Pathian leh kan ram tan tiin kan nunna hlan meuhin, hlan hlan hlan ngamin hi leh thau pawla che chhuakin kan thawk ve kha kha kan inchhuan nan ni mai a, keimah mimal ah chuan thiante tluk lo tu ber ka ni nghe nghe a thian te na kong eng kim a a min e tloi tloi om le min khai chua ka ni zo ka ke ma hian in fak na tur hi eng ma a om vak lo va ma ro chu nghe pathian zara kan dama kha i zo na kha Bangladesh-a engtitin nge an chhukthlak tih a nia. Mya khatih hun lai khanin Pakistan, East Pakistan a nia. Helai Mizoramah India sorkarin khuihpui operation te an tia, khuihsin operation te an tia, underground ho kan chet tak deuh avangin kan hotuten A Bangladesh, tuna Bangladesh ni ta Pakistan, East Pakistan ah chhukthlak tur an ti a, e sangkha zakua, sawmruk leh pakua, e March i thla vel min ka hria chutiang ah chuan kan chhuk thla ta a ni. E e
a ni chu a ni leh khalai khanin I inzuam rei em? Inchhuah leh chhan te leh khawngaih inluh leh zel tih te pawh kha maw? E
nia, East Pakistan-ah khanin East Pakistan sorkar inah chawm khanin kan zuk biru ve a, kan hotute leh kan NMF sorkar pawh kha Sawrkar puitling tak in a inbun vek a, capital te, army headquarter te leh sipai te pawh camp hran hranah neiin battalion hran hran te pawh hmun hran hranah a awm darh vek a nia. Khatiang ang khan training centre te pawh kan nei a, khatiang ang khanin Changtlung takin khulaiah khuan underground ho kha kan in buatsaih, kan in siam rem ve a ni. Chumi chumi tur atan chuan khulaia thutthlak kha a ni ta. Tichuanin. Please Pakistan ho khan zalen nan sual ve tak avang khan kan awm rei thei ta lova ih India sorkar khan alawm a rawn lui break sak ta chuan December ni sawm panga sangkhat gosawm sarih leh pakhat khan Paki East Pakistan chu fawl ta Bangladesh alo pian tak chiah chuan Keini kha West Pakistan lam sipai te nena tlang ho va awm thin mah ni ila, kan nun a chet tawh a, an ni pawh kha an chet vek tawh a, kan hotu ten ee kan theih ang anga kan tal chhuah ngai an ti avangin kan December ni sawm panga zanah chuan kan chhuak ta a ni. Tlangkam a chi changte leh hmun hran hran changin thente chu Khakhratari lampang atang ten ih Pu Biakvela hote pawh kha lampang atang khan an chhuak ta daih a ti khan a sipai tupui te, capital te a an headquarter te chu ih Tlangkam a chi chang khan hetah Tatkawng lui lamah Pakistan officer, sipai officer lian te khan helai hian kawnga kawt hei ang kal rawh u an ti avanga ih chhuak chho ta kan nia. Chutah chuan kan sawi belh lawk anga hei Zoram Exodus an tia December ni sawm paruk sangkhat hakual sawmsarih leh pakhat kha Khawlai hmuna lo piang khu a ni ta ni. A chhan chu mak tak maiin India sipai ho khan nasa taka min beihna karah Bangladesh ho sipai te nen rawn tang rual chung khan Khawlai khanin chhan him kan ni ta a. Pathian e kan han tan a titu te tawngtaina hrah kha Pathian rawn chhang a rawn chhang ta a, chumi rah lo chhuak chu hnam sipai te leh hnam movement a tel zawng zawng vang la base a mi te kha him dam in kan chhuak ta a, chu chu Exodus a lo pian chhuah na chu a ni ta a ni. Alo pui hle mai.
Tichuan kan kal Ka zel a, tat kawng luiah te pawh kan han inkak bap bap a, a vui hnih ngawt. Mahse langin kan thiante nunna tan an awm lem lo va, lawnga che sual te erawh chu an awm a, mi pahnih chung bak chu kan incham lo va. Chuan sawtah chhim lamah Buamram kan pan ta a, Sunsawngah. Sun sawng bula ah te Christmas te kan hmang a, ka tang chuan in kan hotu ten ar kan lam pan a ngai han ti a, ar kan lam ah kan lut phei leh ta a, chuan in March ni sawm pakua ah Ar kan ram veng khawmawr ber reng thawsi khua kan thleng phei ta a ni. Chutiang chutiang chuan in kan kal a ar kan ram ah chuan kan va awm ta a. Kan in kan han in beng bel ve a kan i kan sorkar ten thil pawimawh chi hrang hrang te kan han Ngaihtuah kual vel a Selaia sawn awm reng theih kha ni tak lo vangin aa khawi khawng nge kan zawh ang an han thlir kan ho chu ten chutah chuanin aa China lam pan te pawh hi chu a tul a nih hi mawle Hinglaia te pawh khianin Thawmpuitu an zawn ve ngai a ni an tia chutah chuan ee An meeting pawimawhah khan Pu Demkhawsiat Gangte kha kha China kal China ram dawr thei tur chuan a involunteer ta a. Sipai ka duh zawng te. Min zui tur, hruai tur min pek theih dawn chuan ka kal a ni, a ti ta a. Chuan sipai a duh zat kha a demand a, chung zingah chuanin ah, keini mi chak lo te te pawh kha kan tel ve ta, keini ram pan chuan kan kal ve ta a ni. Tah chuan mi sawm, mi sawmthum leh pariat. Kan nia chuan kan kan chho ta ngar ngar mai a, kan kal rei ve khawp mai. Ke hlir kha ni awm sia. Umm, ke hlir in kan kal a.
Khami in kal kawng vel ah pawh khan harsat te buaina te in tawk ngai em? A tawk ve e. Ah, kan kan in kap ve zeu zeu. Umm umm. A mang an thlak duh mai mai thi hloh awm awm reng mai kha chu maw? Aw ah, a harsa ve khawp mai a. China kha entik ang in luh chhoh.
December ni sawmhnih leh pariat sangkhat gaw sawmsarih leh pathum chumi ni chu China ram kan luh ni a nia. Umm. A ni tih ila zinga hemi hi an security hi a tha ve khawp ti mai ang security khan duh ve a eni ram hnuai mi kan nia an ni sorkar puina min han la tur pawh khan e tlem a room deuh hlek te chu a ngai ve a Zing dar liah a kawl a la eng chiah lo a, thlak tih hun laiah kha chuan i December ni sawmhnih pariat a nia maw? Kawl a la eng lo va ni. Zing dar liah khanin Kachin spy ho khan China sipai ho hnenah khan min zan ta a, chuanin
dar dar sawm velah an outpost hmun kha kan thleng ve ta nih chu China ram kan lut ta nih chu tichuan. Aw, China sorkar khan engtin nge lo dawnsawn che u? Nia hemi tur hianin kan hutute hian bei nasa khawp mai a. Hmm. Suta Arakan capital atang khan China ram luh theihna
hriat puina kha kan capital headquarter khanin lehkha min ken tir a. Chumi lehkha chu eh China Sorkar ah khan kan han pe lut ta. Tu chuan rawn ngaihtuah a, Chairman Mao hre tunga ho meuhin an ngaihtuah a, keimah mi pawh intelligent in min lo en thla ru fu a niang. Aw. Umm, Mizo ngei an ni e, hruai luh thei an ni e an ti a. I chumi tlanga, chumi avanga min hruai lut ta a chu an ni. Zalenna sualtu dik tak te an ni e tih min hriat avang khan kha anmahni hnena chanpuin a zil tura i politics emaw, politics lo emaw kawng hrang hranga chanpuina dil tura kal khak an nih tawp avang khan, Kha kha, min lo hnar ta bik lo a ni. Aw aw, a nih chu, a nih chu. Chuanin khatah khanin chaihnah khan in awm rei em? Engtin nge in haw leh dan chanchin te pawh kha? Aw, kan awm rei lo va, chaihnah hian i thla thum vel kan awm a. Aw. Chutah chuanin Hei training chi hrang hrang te awm eng emaw te hi min tihsak ve a, min pe a training tin kan hotu te erawh chu
en ti khan packing ah te kal in chairman Malseh Tung a ho te meuh in ti khan meeting te nei in kan thil duh leh beisei te kan ngen te an han hlen a tawngkam in. Ziak nen khatiang ang a tih kha, kei khati chhung khan keini sipai ho kha training min lo pe ta a, training chi hrang hrang min pe a, tin excursion te pawh kan nei a, eh an hmun an ram chhunga hmun pawimawh chi hrang hrang te khang te pawh kha kan thawh a, nung atangin thlawhna te pawh han thlawhpui vang vang a, hmunhla deuh te pawh kan en a, A tlangpui thuin Kunming Province khi kan khawsakna ni mai a, khilai hmunah khian an sipai cheningna hmunpui pangngai an in chening tir ve a, tin Arms Ammunition te, bomb chi hrang hrang leh ralthuam chi hrang hrang eng eng emaw heng Aircraft thlengin khatiang ho khan in chening tir a, Guerrilla tactic te, a political size ang chi te pawhin, tin medical line te, medical lampang thil te pawh hi ah mahni an tla hrang ta ila ih kan kan in manage thei angem tih ang thleng khanin mahni in in defence a in engkim in manage thei tur khanin ih Min che min chhuah tir vek a ni mai e. E e ni chu a nih leh kha lai khanin
hriat ta deuh kan nih chu. Hei underground ho hianin long march te hi an nei ve ngai em tih ang chi te pawh kha maw? Aw. Khang te pawh kha nangmahni te hian in nei ve em tih ang chi te kha. Nia hei. Khawvel hmun hrang hrang independent sual te han thlir hian Myanmar-ni ram thlen awm mai ah te hi chuanin Tangpuina dil ten an kal an kal ve hlawm a, hei Burma sorkar chhungah pawh hian tam tak an awm a, chung lo pawh hmun hrang hrang kan tih dan nena kan han hriat ve mai ah pawh. an awm a ni. Bharatah ramchhen awm deuh maiah te hian an han tlan chhia a, a hmaa Bangladesh-a kan lut thla ang mai te pawh kha mi tam tak an nia. Tun tluma hemi min rawn zawh tak hi chu China khan zalenna sual khanin an long march han neih a, Melsang thum chuang an long march-a khan an kal tlat mai ni. Tha leh rama chu chu kan hnaih ve khawp mai a, ah kan hotute nan han sawi dan chuan mi pu hnema kan hotupa kan sipai hotupa ina an sawi dan phei chuan China hi kan kan phak lohna chu An nin mel sang thum an kal a, keini chuan sang hnih chuang hi kan kal ve in kan inhria a ti nghe nghe maw? Kan kal dan han chhut khan in kum khat kan kal tim tep a. Amah rawh chu helai erawh hi chuan in eng emaw chang in ni hnih ni thum te kan han chawl a.
Tin, kar khat chuang chuang chhun zan zawma kal ngat ngat te pawh ni ve bawk a, khatiang ang kha kan nih danah kan dinhmun a ni. Chu chu chutiang chu kan dinhmun leh kan nih dan phung a nia. Chuanin khat atanga China atanga Mizoram in leh leh dan chanchin te pawh kha hriat chhoh zel te pawh chak a maw tin chu lai chuanin hei thlawhna hai zak te kha in nei deuh thut thut ni te pawh kha kan lo hria a, khang chanchin te pawh kha khawi lamah zawk nge China in awm lai nge China in haw tawh hnu nge tih te pawh kha maw? a hei khi zawhna pahnihna phei kha chu
kan la sawi lan ngai vak lo a nia mahra chu nikhua reiruah han sawi ta ila a pawi chuang lo tur a ngai la hliah chhaina ah hian kan awm rei lo va Eh, kan, kan luh ni kha ni tinah khan ka sawi tawh kha. Hmm. December ni sawmhnih pariat a nia China kan luh ni kha. Sangha zakua sawmsarih leh pathum a nia. Chuanin April ni ruk. Sangkher Kosam sarih pali niin ih China outpost atang khan ramri kan kan thla leh ta chiah a, chumi inkar chu in chhuk thiam anga a ni tak kha chu in hrethiam mai ang chu, a chu a rei loh chu maw? Tikhan khata tanga kan chhuak kha I heta Kachin rama kan lut leh ta, Kachin sorkar ho khanin information te pek lawk vek ania, kha khan ramri ah bawk min lo welcome leh ta, China atanga kan chhuak kha. Chuanin ralthuam pawh kan phak tawk chuanin kan nei ve bawk e. Kan intim mai bakah engemaw zat kha a spare ti mai ang. A chuang kha min pe a, kan intim bakah khan kan rit ṭel ṭawl viau a ni. Silai leh a mu leh ration chu kan ak vak lo va. Sorkar dang Izalel Nasial Sorkara min dah luh leh mai dawn avang khan thlang tlem a zawng leh eitur an inhnih khat tla kha a ni mai a. Silai leh Amu te nen a ralthuam chi hrang hrang nen khan mi pakhatin a kan ah tawk kha keimahni thawmhnaw te theuh nen khan a Kei sawmli chuang deuh vek hi chu kan akin ka ring. E, kha ai va hreawm duh dawn te le. Umm, chutiang ang chuan aa mi an duhsakna te nen kan chhuak kan chhuak rip khawp mai a, khang kha China atanga kan chhuah dan. Tlangpuia chuan nia, chuanin hei ka chin rama kan kan lut thla ta, ka chin rama kan lut thla kha a luipui pathum ngawt mai Mukawng lui te, Airodi te, Chinduin te thlatteng ho kha kan thlak ngai a, nia helai hian kan sawi belh duh lawk a awm a. ah thiam te ho tan pawh ngaih loh lam an ngai lo ang chu maw? Umm umm. Hei tui hleuh thiam kha kan tam khawp a kai ni ho zingah khan kan hotu pa khan ka chin officer pa hnenah khan eh kan nauten heng lui ten hleuh kai thei mai tia ah hleuh pawh a la awm phawt lo a khan. Umm. Ka tin, ka tin spy officer U Seng Phunga khan ka hriat phak chinah Burma sawrkharah pawh hian hleuhkai an la awm lo ve tia kan hotupa khan kan naute'n an thei lawm an tia. Mi pali vel kha min thlang chhuak a tah khanin number kha kan pawt ta keiman ka hle vang tih kha keiman kan pawt fuh ta hlauh mai a a tui thiam ber pawh ka ni miah lo a kei aia tui thiam zawng phai ruang luiah te lo tar thang tui thiam tak tak kha kan thiam ten awm a ni tui lian ah pawh kan tui lian han kai dawn pawh a kan hma chuan Tuipa tak tak te khan awm a, mahse ka pawh miau vang khan min hleuh tir ta a. Hei kan kawr awmah hianin kan hak kan hren ve tur tui tui hleuhna bladder tuar pahnih Fik khat leh chen fe leh intiriat ang vel pahnih te hi khatiang kha min hren ve sak ta. Pistol leh SMG nen khanin a hleuh ta. Lunglengin min veng ta bulah khan tlak palpua ah min lo chhan vat tur kei aia tui thiam ho te khan lo chuang thap bawk a. Chuanin darkar khat leh chin aerobic chinrin khi darkar khat leh Minute sawmnga panga ka hleuh ta, chuan kan kai ve ta, vanei thlak khawp mai ah Kachin officer pa Pu Sengphunga khan bbc news ah te puan tir ta, helai Easter ah chuan kan hotute Avang kan hawngtute huaihrinna vang zawk khan ih Eastern State-ah tui hleuh thiam ber, tui hleuh chak ber, MNF underground te tihah khanin kan chuang ve ta ni kha. He kha va ropui ve a ni leh maw? Khatah khan Airudi nge Chin duin kha lian zawk? Aa,
a te lai ve viah kan kaia an a len lam hi chu a in ang deuh reng ang. Umm umm, a nih chu. Ehh, hai pui rem rem hle mai, khatiang ang tui an lo chhuah mai kha chu.
a keima keima theihna hrim hrim pawh a ni chuang lo va kan hotu te rem ruatna kha nia hmm ani chu ai rabi hi april ni som ni pasari
ni ania kan kan ni hi chin duin hi Kan haw lam ve ve nih chu, kan haw lam tho a nih chu, June ni sarihah kan kan thung ta maw? Ee, kha ya ropui e. Chuanin phone, phone kha lo khawiin awm em?
Engtin a? Phone khawiin awm em? Phone ri awm tlat a. awm lo
um khutah sawn thil awm sawi a a chu chu ni chu a pawi lo pawi lo
chuanin khami in kal chho zel dan chaw chin te kha nizin laka zawh tawng deuh che khan maw um an sawi chho leh la nia chuan chin chin rin pawh kha Zu ni sarih, sum sarih leh pali chho ah khan kan kan thlat a, chuanin Manipur ram kha zu ni sawm leh pahnih ah, hei Manipur ram Mizoram maw khami kha kan rawn lut ta nih chu. Tah chuanin Manipur ram chhung si a khang ah te kha chuan tawng kan thiam vek tawh a, keimahni tawng ang duhthawiin tha do tawng te kha chu ni mah se kan kan thiam deuh vek tawh a, keimahni hnam chi khat tawng kha ni ve tawh maw, kan tlang nel tawh khawp mai a nuam kan tia khat khat atang khan sawtah ar a kan lam a. Kan hotute, kan hotu len kan headquarter te kha be turin kan thian te kha an tir ta a ni. Chuan a kan headquarter te pawh kha an va thleng ta a, hrim hrim leh pai pawh tlem azawng te chu kan hawn thla tel alawm, kan headquarter ah te pawh an va theh lut turin. E kan lam kal te khan an keng ta maw? Tin Manipur ah khian kan awm a, sawta headquarter atanga e China ram kal tura min tih rual khan khilai khian army headquarter leh sub capital sat ve ve ni chu um arakana khan capital le army headquarter a awma a sat capital le sat headquarter kha army headquarter kha manipur rama din thei tur khan kan ho tu te kha e permission pek ngal ve kan nia bangin hilai a hian kan in beng bel kana Tichuanin eng eng emaw ruahmanna te paw'n neia duty hran hran kan nei a, chutih rual chuanin China rama contingent kal leh tur khan he lam Arakan lama mite kha kan hotute kha koh nghal an ni bawk a maw? Hemi kan headquarter dawr tur te pawh hianin kan hotute Ih Captain Lalchunga te, ih Pu Thangliana leh Pu Lieutenant Thangliana leh ih Corporal Laltlana te khang te pawh kha headquarter lam va dawra contingent te lo kal tura ruahmanna engkim siam tur khan ih He capital lamah khan an va kal ta. Chuti chhung chuan khilaiah chuan, khilaiah tila Manipur ram chhungah chuanin Pu Pumkam te, Pu Pumkam kha Thadu mi tho a nia, Second Lieutenant a nia, kha khan sipai tur kha lo zawng khawm char char a. Imphal Valley phairuam vel bawra mi kha kan mi leh sa te, kan naute ho kha mi sawmruk kha, mi sawmruk leh pathum kha sipai tur kha hmu ta a. Chumi chu kei kha ramhnuaiah min hruai chhoh tir ta a. Ram hnuaia kan chho ta char char chu tih chhung chuan he lam Mizoram lam atangin kan hotute kha an rawn insawng bawl chhawp a, hmun hran hrana duty te hetiang hote pawh kha China ram kal turin contingent arms ammunition te training te engkim ti tur khan, hi an lo chhuak chho mup mup mai bawk a, chutianga kan inbuatsaih lai chuan khilai mite pawh keipawhin sipai tur sawmruk civil tlangval ho kha Imphal Valley atang hianin khi ta hi Manipur leh Kachin inrihna aw Burma inrihna bula an kem siamah khan hruai chho turin ram hnuaia kan lo chhuak chho ve mek bawk a, silai tha pawh kan keng ngam lova pistol pakhat ka paia chu zawng chuan ia Mahse kan han thlen ve ta mai bawk a, Mualvai lup khuaah kan han thlen ta maw? Chu chu kan thiante ho khan training an lo pe ve thung a, kei kha Imphal lamah min tir tha leh a, a thenkhat kha Contingent te kan thian thenkhat chu khaw hran hranah hianin buhfai te an la khawm a, contingent tur an lo kal dawn a, mi engzat nge an nih hriat anih loh vangin an tia mi zahnih zathum inah buhfai an ah an theih tawk an ah theih khawp tur ration kha a stockpole an awm a. a then hmun hran hrangah khatiang khan political campaign nei tawh kan awm a tikhan kan hotute detail na detail kha an detailment kha a sipai ho tam tak chuan kan hre ve lo. Thenkhat tlêngin instructor-a te an hmang a, thenkhat sipai zawn belh tur te pawhin an tir chhuak a, thenkhat te pawisa zawng aw pawisa foreign-a hman hman tur ruahman na tur ang chi te khatiang khan chi hrang hrang khanin duty kha an awm a khang ho kha kan Chu hnuah hian kan in hre hlawm a ni mai a, khati hun lai khan kan hotu te khan security tha a i kan duty na hmun pawh kha kan in hriat sak vak lo a ni. Chutih rual chuan Pu Demkhawsiaka kan hotu pa ber kha Imphal khuah khian i a nupui fanau te, Khah, in leh lo neiin an awm a, an nu hi sister a nia, India sawrkar hnathawk chumi inah chuanin kan zuk kan zuk thleng ve a, kei pawh chutah chuanin ka awm a, engemaw chen chu, tin Pu pu pu biak vel a ho khanin contingent tur kha khi dah e tlang ramah khan an lo hreng chho ta rup mai a um chu chi chu pu biak vel a leh pu robuanga te Ho nen khanin Imphal-ah an lo kal a, committee an rawn nei ta, Pu Dema nen an pathumin, aw, Pu Lung Hnema nen paliin ti khanin China kal leh dan tur te an han rel a engkim kha. Chutih rual chuan India sorkar khan inbiak, inbiakna kha Ka rawn tlan ve hlup hlup mai bawk a, hnu kha kan lo, kan hotu ten lo chhang ve reng bawk a. Mi chinaih mi rawn zawh hmasak ber pakhat thlawhna chungchang kha chu nakinah kan la sawi tur a ngai ila, khami hma khan khang thil kha tam tak a awm a, India sorkar khan China atanga lo haw underground MNF te an an awm a an tih kha an hriat tak avang khan intelligent khan vel vut vut reng mai a min hual chu chu mai a tlang ram lampang kha ta chuan enge an in rawn hawn an ti ta a intelligent atang khan He kan rawn huntu full support a ni e tih kha kan hotute chhang na ni mai a. Kha kha India sorkar an hlau ta ni. Full support chu kawng engkim ah ral thuam pawh in he mihring pawh in engkim mai khan kan duhna chen chen kha China sorkar khan mi pui bawm mi pui kha a inhuam a, chumi thu chu India sorkarna an hriat khan a phu zawk a ni. Khatiang a nih takah khan. An hlau ve ni maw? Um.
An hotu lianpui pui te pawh kha an rawn tir a, inbiak rem a tha e chutiang khatiang an tia, hei a lam danin. An Central Director Buru an kan ti mai a, kei ni hriat thiam dan chuan thlâng te pawh kha an local a kan hotu te nen chuan an inbet a, aa keinin thutlukna kan siam thei lo ve, chulaiah kan headquarter a awm a, tin kan President pawh a awm lo va. An headquarter te thu thu ni rawh shem tih avangin Mitlina lam kalin an kal a kan tih te pawh kha khang thu leh la te engkim va sawi tur khan i Pu Thangliana leh Pu Laltana kha mite pahnih khan va kal a nia. Pu Tlan hi Durtlang khua nia tunah pawh khianin la tha veng vawng tak maiin a la dam a. Tin, Pu Thangliana hi kum sawn kua leh paruk mi niin chura tan turah hian a la dam bawk a maw? Aw aw. Khang leh khang palai pahnih te kha. Aw. Kha kan rawn sawi chui ta ang reng phian mai a. Aa tun